Lungmali post thawngchimnak in nan kut kan in tlaih hna. Thonghnih kul le thum tho ni hleihnih zinglei thawngchimnak kan rak thawk lai. Tuzing kan chim dingmi tlangtar cheukhat hna cu pastor le ngakchia hna telh in Chin miphun zanga kul le riat cu SAC ralhrang ruangah an nunnak a liam. Mifir aa puh in an tlaihkhihmi mipi pakhat palik sakhan ah an tha. Nangkhan khuapi ah ngakchia firtu phu TNLA nih pahnih an tlaih hna, pakhat a thi. Israel kahdohnak in Gaza hmunhma ah khuasaknak in thongkul, fimcawnnak sianginn sawm nga tluk le sii-inn pahra a rawk. US nih Israel le Hamas kahdohnak ah Iran i khak lo ding in ralrinnak a pek timi thawng le thawngpang dang hna an rak si lai. Pastor le ngakchia hna tal in Chin miphun zanga kul le riat cu sac ralhrang ruangah an nunnak a liam. sac ralhrang nih nawlngeihnak a lak in kum hnih le cheu reng lo thonghnih kul le thum October ni khat tiangah sac ralhrang ruangah pastor hna tal in Kawlram pumpi huap Chin miphun hna chungin minung zanga kul le riat an nunnak a liam cang tiah Institute of Chin Affairs ICA nih October ni hra ah cathanh a chuah. Nunnak liammi Chin miphun hna cu Chin ramkulh chung le Kawlram pumpi kakip ah khua a sami hna min cazin kan lakmi a si i SAC ralhrang a dohtu Chin mipi ralkap hna zong an i tel chih tiah an langhter. Sac ralhrang hriamngan kahnak, cunglei kahdohnak hna le vawlei chilhmi bom lamsualnak tlaihkhih in an hrem hna ruangah mipi nu sawmthum riat le pa za le sawmsarih le pakua an zapi fonh, minung zahnih hlei sarih tiang an phan tiah an langhter. Cu chungah kum tlinglo ngakchia nu pali le pa pakul an zapi fonh minung kul le li an i tel i Pastor panga hna le Khrihfa upa pathum zong an i tel chih tiah theih a si. Nunnak liammi minung zanga kul le riat chungah sac ralhrang a dohtu Chin mipi ralkap hna chungtel nu pahlei nga le pa zarhhnih sawmkua ruk an si i an zapi fonh minung zathum hlei khat nunnak a liam. sac ralhrang ruangah Khrihfa biakinn hna telh in biaknaklei he aa pehtlaimi inn za le pakhat a rawk i mipi inn thonghni zakhat leng zong a rawk chih tiah an langhter chih. Ralhrang nih nawlngeihnak a lak hnu in Kawlram pumpi huap kahdohnak ruangah khua chuahtak in a zami minung singkhat leng an phan i India Mizoram ramkulh chungah minung thong sawm tluk deng an i dor hna tiah Institute of Chin Affairs ICA nih cathanh an chuahmi ah an langhter. Mifir ah bu in an tlaihkhihmi mipi pakhat palik sakhan ah an tha. Magui ramthen Kama khuapi ah mifir tiah an lunghrinhmi mipi pakhat cu palik sakhan i an tukvelhnak ah thonghni kul le thum October ni sarih ah khan a nunnak a liam tiah kan theih. A lawn ciami thong hnih kul le thum September ni kul le naruk lioah no pahnih sang ah khua a sami Romemia cu a inn chungah a chiahmi tangka le sui a tlau caah amah he aa naihniammi le a inn ah a lut chuakmi Pu Lin Nai cu mifir tiah a puh i Kamah khua palik sakhan ah theihternak a tuah tiah zalen nih a langhter. Kulin nainbi Kuizingphu cu September ni kul le ni sarih ah palik nih biahalnak an tuah i an tlaihkhih ni ah a nupi nih nau a ngeih caah amah khan in an thah chung. September ni kul le nariat ah palik in tlaih ṭhan i nihnih chung cu a chungkhar hna nih phone in kan pehtlai khawh nain mah hnu cun pehtlai khawh a si ti lo. October le sarih zanlei sang ah khan palik nih a ruak rak la u tiah thawng an kan thanh tiah nunnak liammi Kulin-nai he neihniam pakhat nih a chim. Nunnak liammi ruak cu a chungkhar nih Kamma sizung ah cheknak an tuah i a hmai le a lu ah tukvelhnak hma fak tuk he a thih hi a si tiah a chim chap. Nangkhan khuapi ah ngakchia firtu phu TNLA nih pahnih an tlaih hna, pakhat a thi. Shan ramkulh Nangkhan khuapi ah ngakchia pakhat fir in tangka he a tlanhtertu hna phu cu Tang National Liberation Army TNLA nih an tlaih khawh hna i Pahnih an tlaimi hna chungah pakhat cu a thi tiah PSLF TNLA thawngzamhnak nih a langhter. A luancia October ni kua zing suimilam pakua le chiarkuk ah Nangkhang khuapi ah ngakchiate cu a nu nih thlah ding in a kalpi lio lampi hmun pakhat ah motor pahnih he a rami mifir phu nih fa cu an kalpi hi a si. Mipi firphu hna cu mipi thaw peknak in PSLF TNLA hruaitu phu nih an kal hnawh hna i mifirphu lei nih meithal an hman hmaisa caah kaphnih kar kahdohnak a chuak i mifir pakhat a thi, pahnih cu an tlaihkhih khawh hna tiah an langhter. Mifirphu hna sinah Clock pistol meithal zunkhat, hrawng mawṭaw pahnih, phone pathum, memar tangka singhnih, Tuluk tangka ram zahnih sawm li, memar rammi sinak mapungṭin pathum le Taluk ram luh khawhnak card pahnih zong kan lak khawh chih, tiah an langhter chih. Vanmauh peng Cuico khuapawng kahdohnak ah ICC ralhrang pali an thi. Sagaing ramṭhen Vanmauh peng, Ceko khua le Ṭhengsung khua karlak kahdohnak ah sac ralhrang pali an thi tiah Banmau Revolution BR sinin kan theih. October ni khua zing suimilam pahra tluk khan Indo-Banmau motor lampi cungin rallam sialmi sac ralhrang tuṭhen sawmsarih le pasarih hna cu Cekoci khuapawng ah mipi hriamtlai phu he suimilam panga chung tluk an i kap. Ralhrang pali an thi, pakhat hliam a tuar tiah theih a si. Kahdohnak lio ah sac ralhrang Banmal Angta kung sakhan in ralhrang thazaang sawmthum tluk sac ralhrang cu hriamngan in an rak bawmh chih hna tiah theih a si. Kahdohnak hmun ah aa telmi mipi hriamtlai ṭangṭi pafonh hna cu Kata peng Battalion, One, two, four, Ammauk peng Pakapha le Maitung battalion hna an si. Mipi hriamtlai pafonh chung in hliamtuarmi hohmanh an um lo tiah theih a si. Minhla peng ah kahdohnak voi hnih a chuak. sac ralhrang pahnih an thi.

Battalion thongthum zariat pahnih takhui panga cu jing suimilam pahra tluk khan voikhat an i kap. Cu hnu jing suimilam hleikhat tluk khan hmaitonh in an i kap ṭhan. Ralhrang pahnih an thi tiah theih a si. Kahdohnak hmun ah SCC ralhrang nih thiam ngan sawmriat mm Zalakul MM le Chiahme an hman hna, ralhrang pahnih an thi, mipi hriamtlai phu hliamhma tuar loin an kir ṭhan kho, tiah theih a si. SAC ralhrang nih tuchung mipi ralphu ah ser in an tlaihkhimi hna chungin an thlah ṭhanmi hna zong an um, tiah Tayawa DPDF chungin ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Sandal le Aungmeta sam peng ah tualchungmi civil thilthuam i hruk in thawngpang hlathlaitu sac ralhrang palik Mo Sang U an kah thah. Mandal le Aungmeta sam peng ah tualchung mipi thuam i hruk in thawngpang hlathlaitu sac ralhrang palik Mo Sang U cu Generation Z Power Ubran Guerrilla Force hriamtlai phu nih an kah thah tiah theih a si. October ni hra zan suimilam paruk le sawmthum hnih tluk khan Mandalay ramṭhen Aungmyatsan peng no pali hmunhma ralhrang palik bawi pakhat tualchung mipi thilthuam i hruk in thawngpang hlathlai ding ah cycle in aa chawh lio ah Generation Z Power Iubran gorilla for hriamtlai phu nih an kah i a hmun ah a thi tiah an langhter. SAC ralhrang palik pawl chung mipi thil thuam hruk in hniathlaitu Musa U hi cycle in kan dawi i a lu ah kan kah caah a hmunhma ah a thi colh tiah Mandalay Battalion nih Yangon khatit ah a chim. Gaza khua pawng Nansayang khualei hoih in SAC ralhrang nih jet fighter in hriamngan a kah ṭhan. Kachin ramkulh Laiza khua pawng Nansayang khualei hoih in SAC ralhrang nih jet fighter hmang in hriamngan a kah ṭhan tiah Laiza tualchung mi cheukhat nih Yangon khuatit ah an chim. October ni hra zan suimilam pariat le cheu ah thawk in sac ralhrang nih jet fighter hmang in pehzulh hriamngan a kah peng caah tualchung mipi hmunhimnak ah an zaam hna tiah theih a si. Nasayang khua lei hoih ah sac ralhrang hriamngan hi a tla. Atu tiang in jet fighter hi aa chuk rih ko tiah an chim. Asinain kei nih cun ka hmu lo tiah ralhrial bawmchantu Laiza tualchung mi pakhat nih a chim. Ke pengmi Tida chawdawr pawngah ralhrang pyusawṭhi ralbawi an kahthah. October ni hra ah Mur ramkulh Ye pengmi Tida chawdawr pawngah ralhrang pyusawṭhi ralbawi pakhat mipi hriamtlai phu nih an kahthah tiah Yebilu hriamtlai phu chungin ṭuanvo ngeitu pakhat nih Yangon khuatit ah a chim. October ni hra khan Ye pengmi Tida chawdawr pawngah

Laiza khua sac ralhrang hriamngan kahnak in a chungkhar nulepa nih an thihtakmi bawhte thlakhat nungdam tein an hmuh. KIA KIO Hmunri Laiza khua ralhrial sakhan sac ralhrang hriamngan kahnak in a nulepa nih an thihtakmi bawhte thlakhatmi cu nungdam tein an hmuh tiah theih a si. sac ralhrang hriam ngan kahnak in nunnak liammi hna ruak hi ngakchia tal in voi hnih ah an vui hna tiah theih a si. October ni hra zing suimilam hleikhat tluk ah voikhat an vui hna i zanlei suimilam pathum tluk ah voikhat an vui ṭhan hna, voi hnih vui in an vui hna tiah an chim. Hringtu nulepa nih an liamtakmi bawhte thlakhat hi chungkhar neihniam nih zohkhenh dingin an lak tiah tualchungmi pakhat nih a chim. Hliamtuarmi hna hi Laiza sii-innpi ah zohkhenh thlopbul an si tiah an langhter. Nih Israel le Hamas kahdohnak ah Iran i phak lo dingin ralrinnak a pek. A fakmi kahdohnak a karh chinchin lonak lai US nih Israel le Hamas kahdohnak ah Iran i thlak lo ding in ralrinnak a pek tiah theih a si. Hi kong he pehtlai in Iran nih lehnak a tuahmi cu Israel le Hamas kahdohnak ah hin tel a duh lonak le buainak karhter chinchin a duh lonak kong US a theihter. Atu tiang cun Iran hi kahdohnak ah aa tel rih lo. buaibainak a kar lonak lai ralrin peknak kan tuah lengmang a herh tiah US Chief of Defense nih a chim. Kahdohnak in Gaza hmunhma ah khuasaknak in thongkul, fimcawnnak sianginn sawmnga tluk le sianginn pahra a rawk. Palestinian Foreign Ministry nih X social network a chim ning cun Israel kahdohnak in Gaza hmunhma ah khuasaknak in thong kul le thong hnih zaruk sawmthum ruk le sii-inn pahra a rawk tiah a chim. Cu lawng si loin fimcawnnak sianginn sawmli riat, TV line le internet line tiang in a rawk chih tiah a langhter. Kan theih bantuk in October ni sarih aa thawk in Hamas nih Gaza hmunhma in Israel a kah caah atu bantuk in Israel nih lehrulnak a tuah hi a si. A hnu bik thawngpang an langhter ning in kahdohnak ruangah Palestinian minung zakua an thi i minung thongli le zanga nih hliam an tuar. Israel minung thongkhat tluk an thi i minung thongthum le zali nak tlawm lo nih hliam an tuar tiah an langhter.